Essalawmaleýkum hormatly tomaşaçylar, gadyrly watandaşlar! Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenobat teleýaýlymyzyň, şeýle-de ak şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän Noş bolsun! atly gepleşigimiziň ýene-de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde, mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, Noş bolsun! atly gepleşigimizde ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylarymyzy, bir öz ömrüni sungata bagyş eden ussat halypa artistlerimiz bilen taýýarlap, olaň biziň gepleşigimize gatnaşyp, siz üçin birnäçe tagamlary taýýarlap görkezýändiklerine, elbetde, birnäçe gepleşiklerimiziň üsti bilen şaýat bolansyňyz. Biz bu gün hem gepleşigimize şeýle ussat halypalarymyzyň, söýgüli artistlerimiziň birini biz gepleşigimize çagyrdyk. Gepleşigimiziň dowamynda-da birnäçe bir işdäaçarlary, ine, Birnäçe tagamlar taýýarlap size hödürläris. Şonuň üçin mähriban ilaçlar Türkmenobat teleýaýlymynda Noş bolsun atly gepleşigimize tomaşa etmekligiňizi dowam ediň. Biz gepleşigimiziň başynda bize şeýle ýokary hilli döwrebap gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge, bize halal zähmet çekmäge, halal ýaşamaga uly mümkinçilikleri döredip berýän sungatymyzyň hak howandary Gahryman Arkadagymyza gepleşigimiziň başynda köp köp sag bolsun aýdýas, eziz Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, Gahryman Arkadagymyzyň dünýä nusgalyk, dünýä görelilik alyp barýan beýik işleri elmydama uly rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuwlaýas, Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany diýlen ajaýyp ýylymyzda bagtyýar türkmen halkymyzada hemişe toýly günlerden ýetirip saçaklarynyň hemişe naz-nygmatdan dolup durmagynam tüýs ýüregimizden arzuwlap, Noş bolsun atly gepleşigimiziň myhmany bilen siz tanş etmek isleýän bir türkmene mahsus mylakatlylyk häsiýetini, ýumşaklyk häsiýeti, sadalyk häsiýeti bilen bir islendik ýaşdaky adamlar bilen dil tapyşyp bilýän biziň söýgüli şeýle-de halypa artistimiz Türkmenistanyň halk artisti ýagny Aşyrmyrat Gurbanowy biziň Aşyr dädämizi aşhanamyza çagyrýas. Aşyr däde

Ol bärde ýazýan ekeniň-ä, bu türkmen owazynyň özünde gurnap beripdirler bu zatlary. Hawa, türkmen owazy teleýaýlym bilen-de Köpetdag restoranam bir şu gepleşigi taýýarlap bir halkymyza ýetirýär. Elbetde ildeşlerimiz, teletomuşaçylarymyz bir gepleşigimizde özlerem haýyşt edýärler. Bir ýurdumyzda meşhur aýdymçylar bar. Artistler bar, kärdeşleriňiz bar, sazandalar bar. Şolar bilen bir gepleşigi taýýarlasaňyz. Käriňizden başga indi bir aşhanada ýa öýde özüňiz ýeke galaňyzda näme taýýarlap bilýärler? Hakykatdan hem nahar bişirip bilýärlermi, bişirip bilenoklarmy? Bu tomaşaçylar üçin gyzyklydyr. Şonuň üçin biz ony ildeşlerimiz Aşyr dädänem Noş bolsun atly gepleşige bir çagyrsaňyz diýip haýyşt etdiler. Biz şol haýyşnamalar esasynda-da sizi gepleşigimize çagyrdyk. Sözümizi kabul edip, çakylymyzy kabul edip, gepleşigimize geleniňiz üçin ýene bir ýola sagbolsun aýdýas. Sag boluň, sag boluň. Ine, şu özüňiz görýäňiz. Dogrudanam biz siziň gepleşikleriňize tomaşa edýäs. Ine, şu esasam soňky döwürde şuny ýaly Noş bolsun atly şuny ýaly bir türkmen tagamyndan taýýarlanylýan ýörite bir gepleşik. Ine, şu nädip taýynlamaly, nähili taýynlamaly, nädip iýmeli, onuň hemmesini tüweleme görkezip otyrsyňyz. Şonuň üçin näme, görýäňizmi, aslynda şuň özem bir sungat. Hawa, sungat. Sungat diýemde näme ine? Gahryman Arkadagymyz, mähriban Prezidentimiz biziň sungat işgärlerimize, medeniýet işgärlerimize şeýle uly mümkinçilikleri döredýär. Gahryman Arkadagymyz her bir sungat adamsynyň işlemegi üçin, döretmegi üçin, elmydama ylhamlanmagy üçin, hyjuwlanmagy üçin, şygyrlaryny beýan etmegi üçin halkyna şeýle mümkinçilikleri döredýär. Şonuň üçin Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, elmydama belent başynyň aman bolup, her gününiň şöhratly gadamynyňam Bagtly bolmagyny gepleşigiň başynda dileg edýäs. Jany sag bolsun Gahryman Arkadagymyzyň. Köp sag bol, Aşyr däde, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, size-de mähriban Arkadagymyzyň saýasynda bir öňüňizde goýan işleriňizde bir uly üstünlikler arzuwlaýas. Bir geljekde teletomaşaçylar hökmünde, siziň muşdaklaryňyz hökmünde gysga göwrümli degişme oýunlaryňyza garaşýas. Bu gün gepleşigimizde Özüň täzeden çorba taýýarlajak diýdiň. Hawa, hawa, hawa.
Bir göläň eti gerek diýdiň.
Hawa, hawa. Sogan gerek diýdiň.
Indi taýyn görnüşinde oba Köpet dagy restorany bize Taýyn eken-dä.
Kädem taýyn, etem taýyn, soganam men garaz. Işimiz ýeňilleşdi-dä. Hawa, ýeňilleşdi, ýeňilleşdi.
Kän ýeňilleşdi. Elli göterim dagy ýeňilleşipdir-dä bärde. Ýöne diňe bişiräýmeli bolýa-da. Bişirip soň iýäýmeli. Soň bişirip soň iýäýmeli bolýa. Aslynda kädili şu çorbaň özi meni gowy görýän. Çorbaň özüni gowy görýän aslynda. Kädili bolsun içi ýa etli bolsun gowy görýän. Kädiň özüniň düzüminde şeýle köp nemeler barda, näme witaminler barda. Adamyň saglygyna peýdaly. Adamyň saglygyna peýdaly. Onnoň hem siňmek üçin aşgazana çalt ornaşmak üçin, siňmek üçin esasy şu kädili naharlary iýmeklik maslahat berilýär. Türkmen topragyndan önýän şunuň ýaly kädi bolsun, beýleki gök önümler hemmesem biziň adamzada Kuwwat berýär, güýç-gaýrat berýär hawa. Şoň üçin elmydama şu kädili çorbany iýmekligi özüme bir gowy görýän hemem maslahat berýän men tomaşaçylarymyza-da, bize tomaşa edýän şu ildeşlerimize-de. Onda işe girişelimi?
Işe girişeli, ondan arasynda bir gümür-ýamyr edibereris-dä. Hökman bir sungata gelşiňiz. Näme üçin size Aşyr däde diýip ýüzlenýärler ýa Aşyr aga, Aşyr kaka, Aşyr baba däl, Aşyr daýy däl. Hawa, hawa. Bu hakynda umuman bir Gyzykly soraglarymyzam bar. Bolar. Mümkin bolsa gepleşigiň dowamynda soraglarymyza jogabam berersiňiz. Bolar, bolar. Indi ilki çorba taýýarlaýasmy ýa et gowralymy näme edeli? Ýok ilki birinji diýilýäde çorba taýynlaýas. Çorba. Soňa et gowrarys ondan. Bolýar. Ilki çorbany iýip görek etem taýyn bolar onda. Indi men gazany alaýyn. Gazany alaly ýöne Begmyrat ilki bilen neme bir arassaçylyk işini berjaý edeli elimize. Ýa näme ellik geýmeli bolsa ola ol hökman suratda ellik geýmesek. Ine indi gazanyň arsaňalaý. Boldy. Men ataýyn. Ine gazanyň Şu ýerde. Mhm. Gazanymyz. Gazanymyz taýyn. Mhm. Arassa. Hawa. Içem tämiz. Ýuwulan, hawa. Ýuwulan. Boldy. Onda maňa pyçak äberseň. Ilki näme etjek? Pyçak äber.
Ilki sogan dogramaly. Sogandan başlamaly. Şu gerekmi saňa? Ýok, päsgel berýäň.
Gerek bolmasa şeýleräk etsem men. O päsgel berýär-de. Boldy. Ine şeýt, men ýöne çepbekeýdirin. Mhm. Ine. Şeýdýäs. Şu görnüşde dogramaly. Hawa, şu görnüşde dogramaly ine. Ine şeýle, ine şeýle. Şeýle, şeýle, şeýle, men beýle. Ene.
A birden sogan iri bolsa zyýany ýokmy? Barybir gowurýan-a diýýän men. Ho, gowurýan ol. Ereýär.
Ereýär, ereýär, ereýär. Ne şeýtseň, eger neme irräkdirini öýtseň, şeýtseň hem bolýan. Arasyny. Ne şuny Az bolmazmy ýa ýene azajyk dogry? Ýene azajyk dograýaly şuny. Dogrudanam. Indi gapdan kömek etseň bolýar maňa.
Bul artykmaç boldy mende. Hä? Şu artykmaç bolaýdy öýdýän şol. Onda bärde goýýan. Hawa, şu esasy.
Sogan urrak bolan soň azrak atsaň hem bolýar. Aha. Indi muny şeýtsek hem bolýar. Daha gaýtda baňryk. Ekeni kana bärik çeki bermeli. Ýöne gözüm muny medýädä bilýäňdäm o tapmaçany. Urman sögman agladar. Näme şu?
Neme öýdýän sogan. Hä şş bolýa sarymsagam girýä öýdýän şoňa. Sogana dograduk Begmyrat. Indi boldy. Hawa indi zeýtun ýagy barmy haýsy zeýtun ýagy bular. Şo bar da ine.
Hä. Hä şomy zeýtun ýagy. Hawa. Şondan. Näçeräk möçberde guýaýyn. Any guýuber men özüm aýdaryn. Aha. Şeýleräk aýlabrak, aýlabrak. Bolarmy? Bolar, bolar, bolar, bolar. Ine indi sogan atýas. Soganam gowurmaly, hä? Sogany çadyrak şu gaty bir isi bolmaz ýaly gowurmaly la ony. Isi gidişmeli ýaly. Hawa, bir haýallamaly la sogan. Düşnükli.
Sogan haýallamaly, şeýdäkden atýas. Ine. Muny şeýle sünnäläp ýaň men diýdim-ä, nahar bişirmegiň özem bir sungatdy. Ine şeýdýäs. Aşyr däde, ilkinji mümkin taýýarlan tagamyň ýadyňa düşýändirini meýdanda biz-ä özümiz köze ýeralma gömýärdik.
Ony bizem edýärdik. Hawa, hawa. Ýeralma gömülýärdi dogry. Ýadyma düşüpdi. Pagta öýýärdik biz. Hawa, pagta öýýärdik. Ondan şo wagtlar ýaňky köz edip, ot ýakyp, köz edip, şoň közüne ýeralma bişip gömülýärdi, bişirilýärdi. Ondan ýöne o wagtlar näme ýanymda et alyp gidip bolanok. Köplenç ýanymda gowurdak bolýardy-da. Gowurdak bolýardy. Ýöne men gowurdagy gowy görýän. Iýmäni. Biram iň men gowy görýän zadym pişme. Muny indi şu birazjyk neme etdi öýdýän. Aý bulap dursaň gowurmaga goýaňoga buny. Boldy. Hä, indi. Indi Aşyr däde häzir sogan gowrulandan soň ondan näme atmaly? Kädini şu dogralyşy bolýamy ýa mundan hem ownuk görnüşde dogramaly? Ýok bolýar şu bulamany bolýar gaty iri däl. Muny uly bolsa diýjek bolýarym şu wagtymyz barka kiçelderli diýjek bolýar eger ylajy bolmasa. Ýok bulama bolýar muňam özi gaty bir neme dälde bir gaty önüm dälde derrew munam nemede. Ýöne kädiniň gaty görnüşlerem bar. Ol daş kädi diýýär. Ol bilin palow kädi.
Daş kädi emma. Ýöne daş kädi diýýäs ol içi ikisiniň hem ýumşak. Ýöne daşy gaty. Ýöne daşy gatyda.
Beýleki daş kädiň daşy has gaty. Men muny daşy bilen iýeýin diýdi. Kädi çorba zat diýip tagam taýýarlaýarlar a indi bir daşogza zada myhmançylyga barsaň ýa bir iş sapar bilen gidilende bir kädi çorba zat taýýarlaýarlar. Indi şo mümkin daş kädä Mümkin daş kädi. Hawa, hawa, hawa. Daş kädi, palaw kädi, suw kädi diýip hem bar bir döwürler. Öň bilen suw daşapdyrlar-da. Ýo do, suw kädi. Hakykatdan hem. Hakykatdan hem bir hili neme şu wagtky biziň ulanýan suw gabymyza meňzeşräk. Suw kädi. Gaty uly bolupdyr ýöne olar. Bu wagtky biziň ulanýan kädilerimiz ýaly däldir. Ulurak bolupdyr. Şol içini şoň boşadyp, şondan suw daşapdyr. O öňler näme, bedrede bar bu wagtkylar ýaly. Şol şondan daşapdyrlar şeýdip. Nime, suw kädidem bolup bolubilýär ony ýaly. Meň düşünişim şol. Düşnükli.
Ana şon ýaly. Şo kädilerem hil-hil bolýar. Ata-babalarymyz ana ýaňky şol kädini, ululy kädileri bolupdyr. Şolaryň içini boşadyp, şondan suw daşapdyrlar. Bor döwürler. Gadym döwürler. Indi şeýdip dur-tut bolup birhili näm bäri nahar taýynlanýandyr. Hökman gapdalyndan çaýjagaz bolsa kem boljak däl. Hawi. Hawa, Begmyrat. Şony ýadyňdan çykarma, seniň bir ýaş kiçiligýetde bir bir mekgowulpakdan bir ba bolsa. Ýa çopantelpek bolsun, mekgowulpak bolsun. Haýsyndan gerek?
Ta, tapawut ýok, ol gary bassaňam bolupdyr. Ikisem şol esasy näme, seň naharyňy siňdirmek üçin-dä ol. Hawa. Çaýymyz gaýnasyn.
Sowuklamadan hem peýdaly şolar. Şoň üçin diýýän-dä men. Haýsynyň? Gapdalyndan çaý içip, bir gümürýän, bir esnek, bir ili şeýdip otyrdym, gün bir ili garawym, sähramyzam ýadyma düşýär. Mähriban Arkadagymyzyň Dermanlyk ösümlikler atly kitabynda belläp geçýär-de, şu ýaňky çopan kempiriň, mekge gulpugynyň peýdasy barada adama, adam bedenine peýdasy barada. Esasy bärde näme, nahar siňdirilmeklik esasy ukyby bar. Onsoňam böwrek. O böwrekde kiçiräjik bir ýaňky çökündi bolsa, daş bolsa, ýa çäge-de bolubilýär-de böwrekde. Ana şonuň ýaly. Şeýle-de üneme ýaňky sowuklama ady. Peýda. Hawa, damarlaňda elmydama bir gan aýlanyşyňa-da, hawa, gan aýlanyşyňa-da ana şo zatlar üçin peýdaly diýip, şu mekgeň gulpowy bilen hemem içmekligi maslahat berýärler. Içmekligi maslahat berýärler, dogry aýdýaň. Ana şonuň ýaly. Ony kädimizi ataly ýa çaýymyz gaýnadygy men göni demläp berjek häzir. Boldy boldy ony kädini atyber eli Begmyrat. Boldy soňam gowrulan bolsa. Ýöne birazjyk köpräk bolmagy mumkin kädi. Geregimizi ataýarys. Geregimizi ataýarys hany.
Atyp başlaly. Esasy aşpez siz. Hawa hawa hawa. Hany. Şeýdiräk edäýsäge. Bolarmy?
Bolaram.
Bolar amca. Ene bir. Boldy. Boldy. Boldy. Onda meni sowadyjyda goýaýyn. Aha. Üstüne suw guýmalymy?
Suw guýmaly. Azajyk bir bir gowrup uçlansyn şu. Ondan üstüne suw guýar. Gaýnan suw barmy? Owa, gaýnan suw bar. Gaýnan suw bolsa derrewjik şu. Çaýymyzy demläp. Birazjyk şu bir ýumşasyn. Çalrak ýumşasyn. Begmyrat, häzir şu gazanymyzy ine bu gözüne geçireli. Hä? Hä aňyrkyda etiň gowraýjasyny Bärde saýlap. hawa hawa sajy bärik kesip ondan eti gowraýarys bolýamy? Düşnükli. Indi şüp birazjyk bir nemes indi muňa duz atmaly. Hem burjam atmaly. Ine Geregine şeýdibräk görä. Duz hawa özüň at ondan burjam at. Şeýdibräk ataýarys-da. Hawa. Nädip gerek bolsa. Soň ondan bu adam atylýar onsoň esasy nime bolanda suw guýamyzda şondan ýene bir barlap göräýerse. Sazlaýmaly ýaňy. Ho sazlaýmaly boldy.
Aýryny muny bolar. Indi burç gerek beýlemi. Hühü. Indi burç gerek. Burjumyzam muňa bärde. Hühü.
Gara burç gerekmi ýa gyzylmy? Gara burç. Gara bolar. Gara bolar. Hany at hany. Känräk bolar onuň. Özüň boldy. Aha. Hühü.

Suwy zat köpüräk içýäň we näme balyk iýip geldiňmi ýa manty iýdiňmi diýilýär. Hawa hawa hawa.
Ýöne şu islendik nahary taýynlaýan adam duzlyrak nahar etse näme diýilýär? Näme bir zada ünsüň sowuldymy zat diýilýärä bilýäňmi? Ýa aşyk bolduňmy diýilýär bilýäňmi şony? Hawa hawa. Hä şu na aşpezimiz şuny ýaly köpüräk burç duz atypdyr ol aşyk bolupdyr diýen diýilýärde ol näme gizlin zat däl ol biziň aramyzda diýilýän zat da ol näme. Aşyk bolsa aşyk bolmaly da.

Onda häzir şuny gaýtarary, üç gezek gowy demini alar ýaly çaý. Soňam bir edil bäş minut ýaly goýsak, ondan ýöne içibermeli çaý bu. Täzä däder suw guýmaly dämi? Hawa, şoň üçin Gaýnag suw berjek. Gaýnag suw gerek. Bir gaýnadaý. Hawa. Ana. Mekgäň gulpugyndan neşi. Çopan telpekden emma, ýaňky aýtjymyz ýaly, esasy Böwrekdäki sowuklama ýa şoňa meňzeşine bir çökündi bolýar, bir çäge bolýar diýilýär-de. Hemem bir kiçijek uşajyk daşjagazlar bolýar, ýöne şony şu çopan telpegiň hemem mekge gulpakdan ýasalan çaý. Äne boldy, indi-ä boldy şu. Şolar ana sazlaýar esasy. Şu böwregem Aşgazanaňam siňdirmek üçin peýdaly. Şu wagt gyş paslymyz dowam edýär. Gyş diýilse näme hökman daşlar biraz çigregräk bolýar, sowugrak bolýar. Şonuň üçin daşaýa çykanyňyzda mähriban tomaşaçylar näme ýylyrak geýinmeklige bilýäňiz ol kelle gaplaňyz bolmasa aýagyňyza gowry ýuň jorap bolsa elmydama näme Ine, şu wagt ýene bir aýdylmaly zat, ine, daşdaýyp çykýaň, Begmyrat. Gezelenje gidýäň, çykýaň, bir myhmançylyga gidýäň, köpçülik ýerlerine baraňda hökman lukmançylyk agyz-burun örtüklerinem ýatdan çykarmaly, ýaly bir hökmany aýdyp goýmaly. Sebäbi Mähriban Arkadagymyz, eziz Prezidentimiz şu halkyň, bir iliň, günüň aladasyny edýär-de, şolaryň saglygyny goraýar. Şonuň üçin näme, şu zatlar hökman ýerine ýetiräýmeli zatlar. Ine, özümiz-ä şonuň ýaly. Hemem näme, ine, şunuň ýaly dermanlyk ösümliklerden taýynlanan, Çaýlary hökman içmeli, ýaňky içmäni mekge gulpagyndan taýynlanan ýa-da çopan telpekden taýynlanan çaýlary içmeli. Şol maslahat berýär. Özüm-ä hezil edip içýän hawa. Arasynda gümür-ýamyr edip, radio diňläp, telewizora seredip tomaşa edip hezil edýän-ä. Bir hili ikisi sazlaşanda adam bir hili ylhamlanýaram-da. Bir ylhamyň joşy berýär-de. Ylhamyň joşmagam näme? Sungat adamlaryna elmydama bolubam duranok. Haçan ylham gelýär diýär-ä. Haçan geljegem belli däl oň. Nireden gelýär, haçan gelýär, birden geliberýär, gije-de geläýýär, gündizem geläýýär, belli däldi. Ertir ikide ylham gelýär diýibem bolmaýar, öňünden hiç hili eleme edip bolmaýar dagy ony. Sahna oýnuňyz ýadyma düşýär. Gandym aga, Hoja aga bilen üç bolup bir gün Hoja agalara siz myhmançylyga barýaňyzmy? Ylham gelmedim goşgy ýazdyrmak üçin Hawa hawa hawa. Entä ylham gelenok ýolda deme ganym agalara sowlupdyr zat. Hawa hawa hawa hawa.
Ondan hawa hawa ondan näme ýene bir zat şu gyş paslynda köplenç ine süýdem içýäs sygyr süýdini çilýäs gyzdyryp. Biziň bir şonýa bir sahnamyzam bardyr. Meň elimden soramana gelýär. Neme, menem şo wagtlary bir hili bokurdagym bardy, neme edip, gyş pasly bolansoň. Onuň işimizde-de sygyr bar welin, ony sag bilýän ýok, öýdäki ejelerine gidipdir-de. Şondan ýörite hojam özi, ýaňky gelnejegiň, neme, men diýende, o sygyr seni ýanyna eltmez, ýa ony elter diýýär, eltmez, elter, agyrdym, bar, ýa ony sygyr depip goýberýär-de muny. Ondan gannymam şeý diýýär-de, be diýýär, bir wagt bir şuny ýaly bir neme bolupdy diýýär. Gürläberiň, men özüm bulaýyn. Bir wagt şun ýaly bir biziňem sygyrymyz bardy welin diýýär, şol ejem dagy diýýär bir myhmançylyga gidende diýýär, bir neme goňşy bolam diýýär, ejemiň köýnegini geýip, donuny geýip diýýär, şoň sygryň ýanyna barýardy diýýär-de. Sebäbi sygyr hemmek üçin goýbermeýär-de aýagyna, ysyn alýar diýýär. Hoja-da şeý diýýär, Näme indi men diýýär, gelnejemiň donuny geýmedim diýýär-de. Aý, geýip göräý diýýär onuň. Geýip onuň şoň donuny geýip, sygyr barýarlar-da. Şonuň ýaly sahna bardy. Şo ýadyma düşýär şu wagt. Aşyr däde, bir sorag beresim gelýär. Arkaýyn.
Ýaşlykda her kim çagalykda bir hünäri arzuw edýär. Biri ökde futbolçy bolsam diýip arzuw edýär, biri lukman bolsam diýip arzuw edýär. Hawa.
Biri aktýor bolsam, biri aýdymçy, biri sazanda bolsam diýip arzuw edýär. Hawa.
Hakykatdan hem sizem ýaşlykda Ussat artist bolmaklygy arzuw edipdiňizmi? Ýa başga käri Ýok, ned arzuwlapsyňyzmy?
edil o wagtlar bar-a, ussatlyk barada gürrüň ýok. Ýöne kär hut. Ýöne kär saýlanýaň. Ýöne meň bar-a, edil artist bolaýyn diýlen nämä ýokdy-da, nämedi, ýöne artist, dogry, sungat, medeniýet işgäri bolasym gelýärdi. Ýöne indi, mysal üçin, men mekdepde. Edebiýat sapagynda oňam ady Aşyr, Aşyr mollum, Aşyr. Meňem adym Aşyr onam. Köplenç ol Gurbanowam diýýärdi, ony köplenç atdaş diýäýýärdi-de ol. Soňunda ýedinji synpda, sekizinji. Ondan men tagta çykýan welin, edebiýat sapagyndan öňki poemalar bar. Alamyşewiň Sona poemasy, ýa-ni ol basnýalar bolýar Ata Salyhyň, şol Kädiň gülküsi, ýöne Kädi şu wagt, şu Kädiň gülküsi, ana şol ýaly basnýalaryny Gürrüň berýärdim. Özüm ýöne gürrüň beremokdy, okaýanda şony keşbe girip gürrüň berdim. Ýolborsmy? Ýolbors bolup. Tilkimi? Tilki bolup. Ýa möjek? Möjek bolup meňzedim. Ondan synpdaşlarym şeýdi, Aşyr sen ýaman artise meňzeş. Ýaman artise meňzeş diýip barybir gowy manyda meni azdyrdylar. Aslym meňkem artistlik däldi-de, alypbaryjylyk nemäm, şol ugurdan nemetdim-de. Hünärini gowy görýärdiňiz-a.
Hünärini gowy. Gaýnady suwumyzy guýaýynmy?
Boldy. Durunte, dur-dur, bir gezek bir şindi şeýdeli. Esasy onnoň, esasy bärik näme üçin gelenimizi ýatdan çykarman onnoň. Gürrüň etmäge geldik ýa nahar bişirmäge geldikmi, tomaşaçylar bular näme gürrüňe gyzdylar-da, bu nahary ýatdan çykardylar diýip diýäýmesinler-dä. Meň ýaňky aýtjak bolan zadym, aýtjak bolan bi bärik suw guýmalydyk dany biz. Onda Suw guýalymy? Suw gaýnadymy?
Gaýnady. Gaýnan bolsa onda Begmyrat guý onda şuny. Hany, kädiden çalyrajyk bir neme eder ýaly. Iki barmak ýokarrak çykaýsyn. Iki barmak ýokarrak, hawa, hawa. Indi barmagyň, barmagyň sokga barlap bolmaz muny. Ýöne bir şeýleräk bir çen bilen, göz çeni bilen bir gyzgyn bu barmagyny. Hany? Aha. Indi tä suwumyz azyrak. Aý şuň ýaňysyny guýsam. Bolaýjagam, hawa.
Näme galdy taýda? Näme galdy? Boldy guýup goý görme. Boldy. Boldy, boldy. Ana onda. Indi Şuny bärde goýasda. Indi ýaňky bir gürrüň berip başlan. Ýa gürrüň ha we arasyny arasyny böldükde şu suňa suw guýup diýdi. Ýapaýlymy?
Ýapaýly şumy şo?
Mundan alyp muňa ýapaý hä oňky däl eken abi. Hä muňky eken. Indi başda meň ejem ady Ogul Hesel. Ekiz taýy. Bir Hesel Esen. Biri oglanjyk bolan, biri gyzjagaz bolan. Iki ekiz taýy da bar. Soň ondan Kyrkynjy ýyl ejem meň. Elli sekizinji ýyl durmuşa çykýarby, on sekiz ýaşynda. Şonda-da onuň bir ýyldan soňam men bolýar, men elli dokuzynjy ýyl. Ilkinji çagasy men. Näçe dogana?
On bir. Tüweleme.
Iň ulusam men. Hawa. Şeýdip ony on bir çagany kemala getirýär kakam bilen Perman, kakamyň ady. Perman üýtgeşik atda ol. Kän edil obamyzda iki sany Perman ýogam, bir Perman bar-da. Perman aga diýerdiler, hawa. Men ýaly keltiräkden bir ýylda kyzja Ýöreýşem edil men ýaly-la, kakam. Ine sen birazjyk oňa görä uzynrak. Onda siz kakaňyza meňzäpsiňiz, hä? Men şeýle gurluşym, beden taýdan gurluşym kakama meňzeş. Ýöne indi ýaňky zehin diýilýär-de, zehin diýip biraz zehin ejeden geçýän eken diýilýär-de. Ine şu wagt gürläp oturan sesim meň ine şu wagt gürläp oturan sesim ejemiň sesi. Kakamyň sesi däl. Onda meň inlemiň içinde, doganlarymyň içinde uzynraklaram bar. Olar ejeme çekipdir. Ejem uzyn. Kakamdan. Olar hiç wagt köçede bile ýöremändirler. Biri şeýle, biri şeýle ýörerken ol bolýardy. Şol utanip ondan birazajyk kakam Sen öýde otur, men özüm gidip gelerin, gitmeli bolar. Sen otur diýip, ondan ejem. Ejem ýöne ýaman işeňňirdi. Hemem ejemde bir näme bardy. Kitap köp okaýardy bra. Bram käwagt kellesine ylham gelende, ýaňy ylham bardy gürrüňi, ylham gelende bir goşgam ýazaýma häsiýeti bar eken ejeň. Hawa. Soň-soňlar ondan näme, men arzuw edipdir. Aşyr, senem şol Ýaňky Baýram Geldimyradow ýaly, Geldi Bäşiýew ýaly, Oguljahan Mämikowa ýaly şu radioda gepleşik alyp barsaň, menem şony diňlesem diýýäs-de. Şeýdip arzuw edýärsiň. Arzuw edýärin. Indi bir söz bilen aýtsaň, medeniýet, sungat işgärleri işgär bolmagyny arzuw etdi-de. Şeýdibem meni Aşgabadyň o wagtky Gara Seýitliýew adyndaky medeni aň bilim tehnikumyna okuwa ugratdylar. Gelip okadym, onam tapawutlanyn diplomy bilen gutardym. Şeýdibem onuň bir ýyl işläbem soňam onuň Sankt-Peterburg şäherindäki teatr ugrundan taýynlanýan institudy. Eje, indi hände meň arzuwym hasyl boldy, has takygy seň arzuwyň hasyl boldy diýdim-de. Sen bir wagtlar şuny ýaly, şuny ýaly meni okatdyň, ugratdyň. Kakamam razy boldy. Hemme, sebäbi kakam razy bolmasa otaýda mümkin däl-ä. Ikisi bileleşip meni ugratdylar. Onnoň. Okap görkem, şuny ýaly şuny ýaly diýip bärik habar neme etdi aýtdym ejeme duýdurýardim şuny ýaly okuw eken hezil eken sag bol eje diýip aýtdym soň ony gutaryp geldik okuwy gutaryp gelem onuň biziň aslynda sankt peterburg şäherine gitmegimiziň manysy türkmenistanda ilkinji türkmen döwlet gurjak teatrynyň açylmagy Biz gutaryp gelenimizsoň, şo teatr, soň onuň teatry birazjyk soňrak açyldy. Bizem dürli teatrlarda işlemeli bolduk-da. Ondan soň onuň ejem bir zatlary gördi, keşp döredenimem gördi, teatra gelip, meň ýörite oýunlarymyzam Däli Domurly oýun Ogulnoý enemede ýerine ýetirýärdim keşbini. Onsoň Bally molla, Sen söýseň men diýip bir oýun bardy. O ýerde ýene Bally mollaň oglunyň keşbini Boýuň kelteräk bolsa, ýa biriniň jigisi, ýa biriniň ogly, ýa biriniň üçünji ogly. Sebäbi o taýda bir gahrymana döredip bolmaýar-da. Menden, elbetde, görogla bolmaz. Ýöne, ýa Oguz han bolmajagyny bilýän-de ýöne, şo biriniň, ýöne ýüregiňde şo Oguz hany, görogly oýnaýasyň gelýän eken. Indi kädi çorbamyz nähili, gaýnaýarmy?
Gaýnajak bolýar. Gaýnajak bolýar. Gaýnajak bolýar. Hawa, hawa. Onda beýleki tagamlarymyza girişerelmi? Girişerel onda.
Onda Näme edeli? Çaýyňy içsene. Çaý içeli. Arasynda çaýam içmeli. Begmyrat sözümizi jemläli-de, işe girişeli. Ine, indiki etmeli zadymyz işdä açar. Işdä açar taýynlamaly. Şoň üçin işdä açar üçin gap gerek, gap. Hawa-la, gap hökman gerek. Hä, hawa, boldy, boldy, boldy. Ine, indi şugundyr.

Boldy, boldy.
Ine, muny atdyk. Indi muny aýyrýas. Indi sogandan bir iki çemçe ýaly alaly. Kän soganly bolmasyn, a? Hä, ho, ýok, kän soganly bolmasyn.
Indi şeýdä, täni. Ýene birini alýas. Ýene azjyga. Boldy. Munam aýyrýas. Indi? Indi şo limon barmy şo ýerde? Limon barda.
Limony dörde böl.

Eliň gelşip dur aýaçada. Men çepbeke ýassynda. Şuny ýazaý. Ýöne pil depemde-de men çepbeke. Ýer pil tutýan ýer depmek üçin. Şonda-da çepbeke. Ýöne. Ine hat ýazamda saglakaý. Seren haýsy aýaňda depýäň pili? Ýer depeňde. Ýer depeňde.
Sag. Şuna depýäňmi? Hawa. Şu çep diýilýär-de şoňa. O näde?
Sen e, piller satylanda haýsy gulagyş tarapynda bolýandyra? Pikir edip. Hawa. Hawa. Ine aňa bulaýam bilen depeň oganda. Bulaýam bilen depýär.
Men deme pil alamda. Ne pil aldyň pil howa hany nädip tutýaň pil. O tarapyna-da gulak goýdurýan. Çepbekeý gerek. Ýo men demem ýo aslynda düzgün boýunça o çep ýüzde bolýar. Howa ine men şeýle seret pil şeýle alýan. Men şeýle depýän şeýdem zyňýan. Şu çepbekeý eken. Ýöne aýak saglakaýar sag aýak abi. Näme üçin çepbekeý ine pilleň hemmesinde bu tarapda gulak. Men onuň nädýän Emme piller çepbekeý bolmaýada. Ondan şeý diýäniz. Muny depbem bu tarap bilen. Bu tarap bilen hem muňa Ýene munda çepbekeý ekeni. Indi şu nätdi? Indi muňa Aşyr däde duz, buruç sa goşaňok. Şu durşuna iýmeli muny. Ýok, ýok, goşmaly.
Hökman goşmaly. Duz, buruç, zeýtun ýagam gerek-ä muňa. Şeýlemi? Hawa, ola.
Onda
Hany? Özüň aýt, haýsy deme-de bor.

Aýla hem. Aha. Aýla, aýla, aýla. Aha, bäri hem aýla. Boldy. Mhm. Indi muny goýana garmaly. Ýene gar berýäs muny onda. Iki sany çepbekey bolýar. Sen çepbekey däl ahyryn sen, saglaka ýa. Ha, onda men bul elimde de gar bilýän şeýdip indi. Ýene. Gerek bolup bul elimde de gar bilýän. Indi bu naharymyza gaýnawa girişdi. Indi gaýnawa gowy gaýnap başlady. Gaýnabersin ol. Gaýna, ho, bu gaýnabersin. Indi Suw azalmalydyr aň. Suw azalmaly, indi azalmaly. Indi bärde-de işdä açarymyzam taýyn. Indi häzir etimizi gowurmaga başlamaly. Şoň üçin Ilki eti diýdiň.
Hawa, göläň eti.
Bolýar diýdiň. Hawa, göläň eti özem näme, göläň oňurgasynyň eti diýdik, şeýdämi şu? Iň süýji ýeri diýdiň. Iň süýji ýeri hawa. Iň süýji ýeri oňurgasynyň eti diýdik-de. Şony özüm ýörite şuny oglanlardan haýyş etdim. Indi taýýarlamaly ony. Taýýarlamaly.
Şuňa biz ýag guýmaly biraz. Hawa, gyzýança ýag guýup goý. Şeýle aýlada. Gowurmaly eti. Hawa, etimizi gowurmaly. Şeýle aýlap goýýar. Bolandyram. Bolandyram. Indi bu häzir gyzyp durubersin. Gyzynça etimizi taýýarlaýlyň. Etimi taýýarlan.
Etimizi hem indi alýas bärik. Alyp meni şeýdýäs-de. Aşak geçmeli däl. Dilmeli. Ine, dilseň, bişmäge gowy aşak, ýöne geçmeli däl. Indi beýlegine de şuny ýaly etsek, şonda bişmäge. Içinde gowy çalt bişýär. Hawa, içine neme, gyzgynlyk barýar-da, hawa, gyzgynlyk bar. Ine, indi hem şunuň aralaryna burç, duz siňer ýaly. Ine, indi burç. Taýynla ýeri.
Hawa, hawa, hawa, taýynla bereli. Haşda taýynladyň näme bärde? Hawa, hawa, hawa.
Aha, aýlabrak, aýlabrak et, Begmyrat. Aha, boldy. Indi. Yemeğim al. Bu da Duzam al. burç. Hawa, hawa. Ne kara burç. Mhm. Mhm. Mhm. Dede kere. Eliň bilen neme edersen? Hawa, hawa.
Şimdi hendi kovuşu bir Alışmaly. Ha, alışmalı da. Alışıp da eder yani. Şimdi hendi hazır beylesine hem şey ders. Munuň beýlesinem şeýders indi. Esasy indi şeýle aýatda büýüdünem şeýders. Büýüdünem ýene duz bilen burç al. Mhm. Mhm.
Bolarmy? Bolar indi burçam al. Mhm. Bolar. Bolar. Indi ýagymyz nädýär? Ýagymyz demedäýli olar. Ejelerimiz şu ýagyň gyzgynlygyny bilmek üçin şeýdip sogan zady ataýýarlar, o entek gyzyşman. Gyzyşmandyr men. Ýok. Etimiz taýyn.
Nändi? Bu nemem gaýnap dur. Bir şey, hawa, sogany dogrudanam ysy gelmeli-le, eger ýanýan bolsa. Indi eger şuny aňryk geçirsek näme? Ýerini çalyşaýly.
Hawa, indi bu gaýnat-da. Indi şuny el ýüzrägine bolar ýaly. Sajy töweregrägine getirsäýeli. Hawa, hawa.
El ýüzrägine bolar ýaly tomaşaçylar, mähriban doganlar çalşandyr şuny. Galan beýläk geçerdik, muny bäriki ele ýakyn bolar ýaly-da. Ony özüňize bagly. Eliňiz ýakynrakda bolsaň, ýo, has eliň uzynrakda bärik geçsegem bolar, şeýtseňem bolar. Beýtseňem bolup dur. Ýöne meň elim keltiräk bolsaň, bärräk doýmasam bolanokda, elim kän uzaga giden ony. Ine, şu taýyn. Indi Begmyrat ýagymyza taýyn. Etiňe taýynmy?
Et atmaly indi. Olam hawa, seresabrak bolar etden şeýdip. Biraz şury bir bir ýany

Hit dörde bölsek bolýar. Çepbekeýiň çemi bolma, eden işiň kemi bolma diýýär. Hmm. Çepbekeý däne. Şuny lasyrdap alyp barýar öýdene. Ya bolýarmy? Bolýarmy? Gyzarýarmy? Gowrulyp gowrulýarmy? Indi görüp bolýar.
Görüp bolýar.
Indi. Mhm.
Öwreýinmi? Ýa inte ýerem biraz duraýsyn. Biraz duraýsyn.
Biraz duraýsyn.
Kömelegiň atjak bolýarmy şuwa? Ýok, kömelek atmaly däl.
Indi muny häzir beýlesine öwreris. Şonda atjak, hä? Owa. Edil şonuň ýaly tener beýleüzem, onuňdan beýläk süýşräk etden kömelekleri goýarys, sarymsagyňam birini basak etden gapdalyna goýarys. Ys çykar ýaly. Şu otumyzam atarys onuň şoň gapdalyna. Onuň durşuna ýöne ys bolardy, işdäňi açardy. Ýöne. Şuma men-ä ysyny alýan. Ýöte bir ýany bişmäkä ysyny alýansyňda. Eýleki ýany bişseň, bişsin hasam ysyny alarsyň. Täzemiz bulalymy? Kädimi bulasaňyzam bolýar, ýöne düýbi ýanjak gümana ýogaň. Eýýäm ol. Hä, bu eýýäm aky ugrapdyr. Hawa, eýýäm aky ugrapdyr.
Hawa, ine, şi eýýäm.
Haýyn bolup ugradym diýdi-de. Berhiz nahar ýaly-la bi.
Hiç hili ýag ýok, hiç hili et-pet ýok. Indi şuň beýlesini öwräýsek nähili bor? Hany? Hany?
Gyzar ugrapdyr-a. Hawa, öwräýeli indi. Şu tarapyndan tut-da, öwrüp goýber şony. Hany, üstüňe syçradaýma ýöne ýagyny. Bereklat bolaýsa. Hawa hawa hawa.
Bärräk. Aňyrrak süýşürseň hem bolýa. Süýşür durýan ýerde. E süýşür hä hä boldy boldy boldy. Indi şu tenmeli. Gyzarmaly. Düýbi ýanyp durmy? Indi gowuk gyzarar bolýun eti. Bu tarapy çadar gyzarypdyr indi azrak goýupdyrys. Eýle tarap gowuk gyzarar bolýun. Ana şonda onuň kömelek bir ataýarys-a. Ondan biram sarymsak atarys. Biram otdur atarys. Şeý. Asyr däde, siz bilen bir etme taýyn bolynyça birnäçe gepleşikler taýýarladyk. Owazlar sazlaşygy atly gepleşigimiziň gyzyklandy gelip gatnaşdyňyz. Bir köp tymsallary bilýäňiz. Bilýän bir ençeme ýyl bärem sungatyň içinde bir gyzykly tymsallardan, durmuşyňyzda bolan wakalardan ýa rowaýatlardan mümkin bolsa biz üçinem. Tomaşaçylarymyz üçin hem bir gürrüň berseňiz-ä hasam gyzykly bolardy. Bolar şu çörek bilen baglanyşykly şu bir iki sany ýadyma düşýän tymsalym barda. Bir täjiriň üç sany gyzy bolupdyr. Onnoň alys ýurda söwda satyk bilen ýola rowana boljak bolýar. Şonda gyzlaryndan sorýar. Gyzlar, gyzlam ine men ýene-de şu täjirçilik ýolumy dowam etmek üçin alys ýurtlara söwda satyk iş bilen gidýän. Size näme getirip bereýin diýip sorapdyr-da. Gyzlaň Gülsara, Kaka maňa bir owadan mata getir diýipdir-de, şu köýneklik mata, şu hiç kimde ýok mata diýipdir-de. Kiçi gyzam gyzyl sorapdyr özüne, şaý-sep-de özüne, gyzyldan şaý-sep, şu üýtgeşik, hiç kimde ýok, görülmedik şaý-sep diýipdir. Üçünji gyzam, körpe gyzam, saňa näme diýip sorapdyr, körpe gyzam, Kaka diýipdir, maňa. Matamarlygam gerek däl, şaý-sepem gerek däldi maňa. Şo ýolda düşläňizde, dynç alaňyzda, iýjek çöregiňiziň arkasy eger garabasy bar bolsa, ýanyk ýeri bar bolsa, şony getiriň diýipdir. Bulam geň görüpdir ýaňky täjirem. O nähili gyzym beýlekidir-ä, bir matamarlyk sorady, haýyş etdi, senem birhili şo çöregiň ýanygyny getir diýdiň diýipdir. Şony getirip, kaka başga maňa hiç zat gerek däl diýip haras edipdir. Gidýäýenki täjir söwda satyp gelen alys ýurtlara. Soň onnoň gaýdyşyn ýolda dolanyp gelenden ýaňky gyzlaryny alýa, matamarlygam alýa, ýaňky şaý-sepem alýa gyzyl. Onnoň ýolda düşlänlerinde şo çöregi ýerler goňşy, Wiý, meň üçünji gyzym, körpe gyzym men şu çöregiň ýanyny şony getirip ber diýipdi diýip, şony ýygnak etden bir zada salyp, bir gaba salyp alyp gelýä. Iýman. Iýman alyp gelýä. Onnoň getirýä gyzyna, uly gyzyna matamarlygyny berýä. Beýleki ortanjy gyzyna şaý sepini berýär. Üçünji gyzyna-da, Ynha, gyzym, seň sargaň şol çöregiň ýanan ýeri diýip getirýär ony. Ýöne bir zat aýt, gyzym, diýýär, şuny näme üçin, diýýär, sen, diýýär, beýlekilerden tapawutlyňda doganlaňdan, diýýär, şu çöregiň ýanyny soradyň, diýýär, ony. Ondan aýdyp berýär şonuň kakasyna gyzy. Kaka diýýär, Men, diýýär, şol diýen zadym ýolda Çöregiň ýanyny, garasyny iýmäň diýip haýyş edişim boldy şo diýede. Sebäbi çöregiň ýanygy, çöregiň garasy adam üçin zyýanly. Şo size zyýan bolmasyn diýip, şony getir diýipdir. Görýäňmi? Üçünji gyzy, körpe gyzy has akylly, has bir paýhasly bolup çykypdyr. Ana, şon ýaly bir tymsal bar. Ejemiz, kakamyz, atamyz düşündirişine görä, çöregi iki ýerden kesmeli, iki ýerden döwmeli däl diýýärdi. Bir eliň bilen döwmeli däl. Onuň çöregiň üstaýyn döwen bolsaň, bu tarapyndan döwmeli däl. Eger bu tarapyndan döwüp, mundan neme döwülgi bolan ýagdaýynda iki bölmeli çöregi diýýärler. Çöregiň bitin ekenkä-ne türkmende? Çöregiň bitin ekeni diýilýär. Bir başyňa birdeňe düşende. Ýoldaş bolsun diýip. Ýa-da ýoldaş bolsun diýip köplenç duz çöregi ýanyň bilen alyp gidýäň, alys ýurtlara bir rowana bolaňda. O zatlaryňam nemesi bar. Şu hemmesi şu çöregiň mukaddesdigini, şu çöregiň keramatyny, aslynda duzuň keramatdygyny aňladýarlar. Ine, Aşyr däde,
Käriňi söýmän işläp bolarmy? Öz, käriňi söýmän işläp zähmet çekip bolarmy? Men
bir zat aýdyp bereýin. Kär söýülmän işlende, işlenende ýadalýar. Agşam öýüňe geleňde argyn bolýaň sen. Diýmek, şo seň işiň däl. Hakyky söýýän işiň bolsa, sen hiç wagt ýadamaýaň. armiýa. Ana şon ýaly, Begmyrat, ýaňky öz käriňe bolan söýgi hiç wagt seni ýadatmaýar. Höwes bilen işiňe gidýäň, agşamam höwes bilen öz maşgalaňa gowuşmak iň uly bagt diýipdir öňde dur akyllar. Sen meni güýmäp, gürrüňi öýmäp bu etimiz ýakaýmaly birden. Indi häzir näme edeli? Azajyk beýleräk süýşür şony. Ine sarymsagy şeýdäk etden häzir. Hä, dograman.
Ýok, dograman.
Tagam çykarýar.
Hawa, tagam çykarýar-la ine. Şeýderis görüň. Ana. Boldy. Suweleme. Şeýdip, şuny ala gatdan şu ýerjikde goýarys. Ine. Munam şeý diýýäs häzir. Şu gyra-da goýýas. Tagamly bolar ýaly-la, ine. Ony bir gyrada, bunam bir gyrada goýýas. Ene. Indi sarymsak bilen kömelek. Sarymsak, kömelek, et üçüsi gowrulmaly-da. Hawa. Ys geler ýaly şu otumyzam ataly. Şunam bir ýerde goýaly. Näme ataýjaksyň? Munam goýaly bärde. Ikinjisi-de kiçirägem eken. Munam bärdejik edip, şu tarapda goýaýaly. Şu tarapda goýaly. Ana boldy. Indi bulam gowrular durar. Hawa, indi

Aşagy ýanmaz ýaly. Aş hä, aşagy ýanmaz ýaly. Şu tak geçirip ber sen men ony. Indi häzir muny gowy edip üwemeli. Şuny mäjum etmeli. Hä, ýumşatdy ýaňy. Ýumşatmaly, hawa, indi ýumşatdy tabi. Indi gowy. Hany şo mäjum edýän nemämiz biziň e, guralymyz al.
Şu zat bilen munçgam neme etmeli la, ezmeli la. Hawa, ezmeli, üwemeli, üwemeli, üwmeç etmeli la. Düşnükli.
Öz gazanyna taýyn zat-da, ýöne. Taýyn gazanyna, ýöne şony gowy edip ine şu wagt görýäňmi nimesi bar-da. Indi muny häzir bärde goýaly. Şu taýda goýaýly. Hawa, goýaýaly.

Begmyrat, indi şuny peseldäýeli birazjyk. Şat gyzaraýmasyn şi.
Gaty gyzgyn aşa. Gaty gyzgyn, hawa, o gaty gyzgyn durar. Derejesi 4 bolsa bolýar. Boldy, boldy derejesi 4. Boldy.
Derejesi indi näni?
Şuňa şundan 2 çemçe atmaly. Gaýmak. Gaýmakdan, gaýmakdan 2 çemçe atmaly. Mhm.

Kän ökde däl, ýöne çiş myhman ara gelse ýa meýdana oglanlar bilen bir Çykanda. bir täzelikler hakynda söhbetdeş bolalyň diýip çykylanda çişlik-de bişirip bilýär. Çişlik bişirýär, aha.
Bolýar, ýöne eliň gelişýär diýende gurama. Şu zatlary meni sen barlaber diýjek bolýar. Hökman çişlik diýip durma-da, şu zatlary meni barlaber. Men ýadymdan çykmaka soragy size bereýin-de, sebäbi tomaşaçylaram biler diýdiler. Hawa. Näme üçin size Aşyr däde diýýärler? Ýa gepleşigiň başynda-da aýdypdym Aşyr sorag berjek diýip. Aşyr kaka ýa Aşyr daýy, Aşyr aga däl-de Aşyr däde. Aşyr däde.
Iň şol nemeden biziň Degişmeler dünýäsi diýip bir gysgajyk degişmeli sahnalary gepleşigimiz bardy. Şonda. Indi men illem Aşyr kaka diýýär maňa. Hemme Aşyr kaka, Aşyr kaka diýýär. Indi biz özüm Tejen tarapdan bolanymyz soň Aşyr kaka diýilýär-de. Indi Mary, Marly garyndaşlarymyz hem Aşyr kaka diýgen. Ondan şu Aşyr akga diýýär.
Aşyr akga diýilýär, hawa. Ýöne bi e, biziň şu degişmeli e, degişme sahnalarymyz bar-da. Ana şonda kärdeşlerimiz bar, türkmenistanyň atly artistleri e, Ganly Mannadurdyýew, Hoja Ýegen Nurdyýew, ana, şolar bilen bile çykyş edýäs. Şu günde gapagyny ýapaý. Şeýdäými? Hawa, gapagyny ýap.
Ana, şonda şu hoja köplenç Balkan tarapdan bolansoň özi Aşyr kaka diýmän Aşyr däde diýipdi. Bir sahnada. Aşyr däde, hoja. Näme özünden ula hor, muňam gapagyny ýapmaly. Özüňden ula hormat goýlanda şu näme kaka, Aşyr kaka ýa Aşyr däde ýa Aşyr akga diýilýär-de. Onnoň hojagyň özi Balkan tarapdan bolansoň, maňa Aşyr däde diýip şondan galdy. Soň ony Tirkiş Garaýew hem diýdi. Ondan şeýdip, režissýorymyzam ylalaşyp, Aşyr däde, Aşyr däde lakam galyberdi. Aşyr däde. Onnoň soň indi bi bar indi ol degişme sahnada Aşyr däde bolsa. Ol çagalar üçin gepleşigimiz bar, siziň üçin körpeler. Munda-da çagalar maňa Aşyr däde diýer-de. Indi Aşyr daýy diýäýjek ýaly-la. Ana onda-da şol. Aşyr aga diýjek ýaly ýa bolmanda bol. Olar munyň Aşyr däde şol nemeden galan degişmeli sahnalardan galan Aşyr däde Aşyr däde bolup galan. Ana Hojany tapan ady Aşyr däde. Hä onda däde sözüne sebäp bolan Hoja däde. Hoja Hoja. Ýöne ýene bir zat bolýar käwagt bir tomaşaçylaryň arasynda meň köplenç familiýam kän bilmänsoňlar Dädäýewmikanam diýýärler maňa. Ondan bir şun ýaly bir neme bolanda bir resminama ka neme edilende käbir ýerlerde Dädäýew bolaýmasyn zat diýip bir işleriňdenem neme edýärler onuň Aşyr Gurbanow diýip meniň aýdýanyma meni köpler köpüsi meniň nimämi familiýamy bilenoklarm. Şonuň üçin tomaşaçylara aýdaýyn men Aşyr Gurbanow, Aşyr Myrat Gurbanow. Aşyr Myrat. Düşnükli. Ine şeýle. Bu naharym zat taýyn. Bolup gelýär. Bu nahar zat taýyn diýdiňiz.
Ine şeýle. Başymyz agyrýar. Hawa, Begmyrat. Bu naharym zat taýyn. Hawa. Bu naharymyzam taýyn bolup gelýär. Onda sowamaz ýaly. Mhm.
Sowamaz ýaly. Çorbamyz dolulygyna taýyn-a. Dolulygyna taýynmy şol? Bir naharma taýyn. Duzuny barlap göräýme indi. Duzuny barlap göräýin, hany çemçe barmy?

Gowurmalymy gazana ataraýynmy? Şerilerimi?
Gowur. Hawa, hökman. Ýa şu pomidorlar muňa näme dünýä ýüzünde şeri pomidorlar diýilýär-de. Hmm. Biziň e, şu wagt topragymyzda önýär şu. Türkmen telekeçileri.
Hawa, türkmen telekeçileri ýetişdirip e, öndürýärler şuny. Hmm. Muň ady şeri. Hmm. Dünýä ýüzünde şeri pomidorlar. Biz çaga kap bular ýaly pomidorlar ýokdy. Men şu wagt çagalarma görüp oturyşyn aý, kiçijik pomidor. Özüm her ýyl reňkde görýän. Şu wagt üç reňk bar, muň reňki kän, başga-da reňkler bar. Indi şu ýerde ine häzir şu wagt üç sany reňki bar. Şuny häzir iki böldük, indi häzir gazana atýas. Hä, gazana atardyň dämi? Hawa. Mesge ýagy. Mesge atly. Şu bolarmy?
Ýa ýene-de ataýynmy azajyk? Boldy, boldy.
Bärki ikisi. Ikisi bolar. Hä.

Dogrudanam ony bi, bi, indi şu nemi häzir gowur, eresin. Eretme.
Ereýä. He ereda.
Indi pomidor atmaly.
Birden üstümize syçramagy mümkin şeýdi. Mhm, intäk syçramaz.
Gowruly urana. Haw, gowruly urana syçrar. Bu gaty ýagly neme däl, atyber, atyber. Indi şu birazjyk bir neme etsin-de.
Gowrulmaly, hä? Hawa, gowrulmaly.
Suwasyny asalymy şu wagt? Ýa entä irräkmi?
Aha. Atyberdi ýaly, atyberdi ýaly, atyberdi ýaly, Ylham geldi.
Hemmesini ataýynmy? Atyr däde. Hemmesini atmaly, hemmesini hawa. Sen bileçi wagt boldy indi biz. Ikimiz bir ýarym sagat, 40 minut bolaýy şu wagt. Nahar bişirip, o gepleşip dur, nahar bişirip dur. Ana, özünin, ana, boldy, boldy. Boldy. Ha. Ha, bulara seret-ä.

Hany? Şular ýaly. Ana men diýişim ýaly, ha? Aha. Mhm.
Ýene 4 bölek. Gelip bilmedi. Mhm. Paça galmanda. Hawa, hawa.
Neme her bir zadyň daşky görnüşi hem bolmaly-da. Tagamam bolmaly. Hawa, tagamam bolmaly, ýöne daşky bezegem bolmaly. Daşky bezegem bolmaly. Içki bezeg-ä ol öz-özünden düşnükli. Bizem Köpetdag restoranyna baramyzda şular ýaly görnüşde alýarlar, ýöne edil mundanam has bir işdäňi açyjy, göze görnükli ýagdaýda. Hawa, hawa.
Seredeňde, aslynda şonuň ýaly bir näme bar. Seredeňde, indi eşik dükana barýaň. Eşik dükan näge owadan edip goýulýar. Seredeňde şo eşikleri geýesiň gelýär-de. Edil şonuň ýaly ine şu naharda-da şeýle. Seredersiň, iýesiň gelýär. Oň tagama bir başga, ýöne daşky görnüşem üýtgeşik-dä oň. Indi şunymy taýyn Begmyrat? Şuny alýa? Alaýmy ony? Hawa, şol. Ýa ýerini çalşalymy?
Ýok. Bolýar.
Bolýar. Indi al-la şony. Indi şu etiň töweregine şulary ýerleşdirip çyk. Owadanlyk. Owadan görnüşi. Sen ony oňarýaň owadanlygy. Hü-hü. Şeýdip. Hawa, hawa, hawa. Hü-hü. Şeýtde çykany pomidorlaryň gapdalynda çeri pomidorlaryň. Aha. Ana. Düýp gelşir nädip?

Ana, diýşiň ýaly boldumy?
Ine mähriban tomaşaçylar taýynlan bir naharlarymyz, tagamlarymyza taýyn bol. Inan Begmyrat dadyp göreli. Barlap Şoň üçin göreliň süýji bolupdyrmy? Hawa, indi süýji bolupdyrmy, ony häzir barlap göreli bolýarmy? Şoň üçin ilki bilen-de birinji şu. Şundan başlaýas. Kädil çorbamyz. Kädil çorbadan başlaýas.
Taýýarlamasam aňsat ekeni. Taýýarlamasy diýseň aňsat. Bolandyr aşy. Hawa.
Sen doýarsyň aşyň bilen. Doýýan, doýýan. Doýýaňmy? Nirde goýaýyn?
Getir maňa. Özüňe-de guýun. Indi özüme-de guýaýyn. Özümede uýýan adamlar.
Hany onda, Aşyr däde? Ýa bissimilla, hany. Süýji bolupdyr. Biz taýynladykmy şuny? Şeýle tüýji, süýji bolupdyr. Hä? Hemme zadylar. Burjy, duzy, gaýmagy.
Aşpez güýçli bolsa şon ýaly bolýa. Indi etimizem sowamaka. Kädi çorbadan doýmaka. Hä, et iýesim gelýär hem. Boldy. Onda indi hara pyçagym. Indi hada meň pyçagym. Indi ha seň çarşagyň. Hada meň çarşagym. Şeýdip kesýäris. Diňle.

Kimi taýynlap iýjek ekmek nahara? Gulagyňy kesseler hem duýmarsyň diýilýän tagamlar bolupdyr.
Mähriban adamlar, tomaşaçylar, her biriňiz ine şuny ýaly datly tagamy öýüňizde taýynlap bilýäňiz. Eýýäm biz görkezdik ine nähili taýlanmalydygyny. Işdäaçaryň, kädili naharyň. Şeýle-de bu etli, içi kömelekli, hemme otly, pomidorly nähili taýynlanmalyny Begmyrat Ekimiň size görkezdik. Indi türkmeniň bir datly tagamlarynyň birki sanynyň nähili taýynlanyşyny gördüňiz. Sizem özüňiz öýüňizde şuny ýaly datly tagamy taýynlap, bir maşgalada agzybirje bolup, bileje şuny ýaly datly tagamlary datmak, iýmek nesip etsin. Işdäňiz açyk bolsun elmydama saçaklaryňyzyň bereketi artsyn. Saçaklaryňyz elmydama, näme, ojaklarymyza elmydama yrsgal bolsun, bereket bolsun, jan saglyk bolsun, agzybirlik bolsun. Şunuň ýaly ajaýyp zamanda ýaşap ýörenimize özümiz buýsanýarys, sebäbi şunuň ýaly ajaýyp zamanany bize Gahryman Arkadagymyz peşgeş berdi. Şonuň üçin eziz Arkadagymyza sag bolsun aýdýarys. Elmydama mähriban Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, elmydama her bir tutýan tutumly işleri rowaç bolsun! Köp sag bol Aşyr däde arzuwlaryňyz hasyl bolsun siziňem ojaklaryňyz abat bolsun siziňem maşgalaňyza yrsgal döwlet ýar bolsun geljekdede mähriban arkadagymyzy şeýle gyzykly gepleşikler bilen sahna oýunlaryňyz bilen mähriban arkadagymyzy toýlarda baýramlarda halkymyzy begendirmek her birimize miýesser etsin diýip tüýs ýüregimizden arzuwlaýas. Gepleşigimize gelip gatnaşanyňyz üçin hem ýene bir ýola döredijilik toparymyzyň adyndan sagbolsun aýdýas. Maşgalaňyz abat bolsun ýene bir ýola size-de işiňizde uly üstünlikler arzuwlaýas. Mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar biz şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşigimizi jemleýas. Pursatdan peýdalanyp bize Ýaşamaga, işlemäge uly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza köp-köp sagbolsun aýdýas. Eziz Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany diýlen ajaýyp ýylymyzda bagtyýar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler ýar bolsun. Goý, her bir türkmen ojagynda saçaklarymyz doly bolsun. Her birimize-de toýdan ýatyrdar. Ine, mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz Noş bolsun! atly gepleşigimizi jemleýäris. Ýene-de Türkmenabat teleýaýlymynda gowy günlerde, toýly günlerde didarlaşýançak, hoş wagtyňyz!
Hoş wagtyňyz!